Kodi pa lyeci aye gang dong kwero eko lukakana gang dong gang ba lutino kaka gang dong kwero eko lutinowa gang dong gang ba kodi pa lyeci gang kwero eko kodiwa gang dong gang ba lutinowa gang kwero eko kodi pa lyeci kodi madongo ada gang kwero eko kodiwa. Kodi mudongo licony gang wa gang kwere kwiya KD Christo Hammer the original lalworo doki i mine ojone an amoto omegina ki lumegina ko weng kaka luo omegi wa ma gitye i South Sudan Eastern Equatoria i kabedo ma papat to weng Uganda Northern Uganda Kenya Tanzania i cito Ethiopia mono lwak pa anywa lutino luo ma wutye i Ethiopia I salute. acito i Congo, Wora, Woma, I salute, Tanzania, Nigeria, Africa, Europe, everywhere you go, Luo international, I salute, KD Christo Hama the original alworo dok aye mine. Acholi waco ni cawa mukene kong iloko ga ma pwonyo kaka, dok iloko jami bene ma miyo ododo mogo kit ma yam jami timme kede. Wan wanguko wang oba, Wan wangoko wang oo, dok bene wacoko yen wang oo wabedo ma ludito bene oboko iwa lok mogo. Dong tin, amyero lok ma an atye cito ka bokone ododoo ma acito ka bokoneno obed ododoo ododoo obedo story story ento is reality the real amyero ni igur lutinio obed kacelo imi tam wek gin gunen video clip eni wek omok caden An tyen abicito ka nyuto ki dano ngo mukelo mone i kin ogwal pok gin ki lyec. Ngo mukelo mone i kin ogwal pok gin ki lyec? Amito tin wun wunge. Wan watingo yen me opo mac i wang o, yen teng poto nyim. Megewa nongo gitweyo apoka, apoka eno ni me wango ngo? Me wango agulu ma gicweyo. Kare ca pe gitedo ki apoka, apoka pe gitedo kwede. Apoka bedo me tet, me teto lukilagi, pangagi pienni macce lyet. Dok apoka bedo me wango agulu. En okobbe i caa ni monwa, megewa dong gitedo ki apoka dong, yen apoka dong ata dong. Ento tin kakana amito nge ngo mukelo mone i kin ogwalpok gin ki lyec. Ene ene kit ma yam kitito botwa kwede. I kare ma ogwal poke ocito odonyo i te yat mo madit, yat okuto. In ingeyo lyec cam okuto, pot okuto. Ci ada ogwal poke cito ka kwo woko i lwet yen okuto ki i tere, en moni ma nongo odong twolo twolo mere i lwet yen nongo odong twolo, ogwal pok donyo kunu. Ento ka ma nongo ogwal pok nywale iye doki, ogwal pok nongo nywale i te lum, i te lum en man madongo-ni, pien ni ka oo caa mo nongo lum ojogo ngo, toyo, ci woto kiro ne i kom tongo gwal, weko ngo, olo bedo ki yoto, ci ogwal nywal. Mono pi ogwal magi tye i wi cere. Dak gin ma oweko ogwal tin okobo cito i kulu, obedo mone ma tye i kin gin gini lyec ma amito onge. Owek lutino onge gini ba. Dak omi video na eni lutino winyo paka wa i agiki guneno bene. Co i kare ma dong lyec obino ka cam, ogwal pok ti i pok yen piny i lwet yen. Ento lutinone-ni obolo tonge ti i te lum ka ma mere kompaun ka ma yat tye iye, i te tipo pa yat-ti. Co lyec dong bino ka camo pot okuto, pot yen okuto eno-ni. Lyec dong bino woto oko ote round pien emito enen kong ka kwena ma en romo cako ki mwodo pot yat-te. In the process ma lyec tye ka wot oko round ni, lyec kare tye ka nyono mere lutino pa ogwal pok ma tye ite lum, lutino ogwal pok ma tye ite lum nyo onyono oketo kuteny. So ogwal poke ma lyec tye ka lwore ni ogwal pok loko wange ki ite gine ki ite lwit yen neno neno lyec loko kuman neno lyec loko kuman neno lyec en gin oweko in ineno ka ogwal pok tye neno ma ogwal pok obedo ka neno ki lyec ma nongo en tye ite lwit yen ni en aye ogak wa i cawa ni kit ogwal pok neno kwede ki piny dok peko me neno pa ogwal pok eno ni lyec aye okelo pien ni lyec tye wa malo ca. Ogwal poko myero ko oleng wange onen onen onen wange olwore raun atata gi en oweko ogwal poko ogak ka neno kumeno pien etye ka neno ngo ma lyec mito timo i kom lutino ma tye i te lum-mi. Iyi ada, kare ma ogwal poko ocamo pot yen okuto en otyeko woko oa woko, ogwal poko oa ki i lwet pok yen eno-ni okate gire onongo lutinine cine tye woko mukene wiye onyoto woko mukene kono ngo mukene omoko i tyen lyec lyec ocito woko kwede. Co ogwalpok dong bino ka kwonge, ogwalpok dong kwonge waco ni, 'Ineno ba, lyec in ka ada pe atimo gin mo i komi marac, inyono lutinna, ineko liweny, itimo gin mo keken ma cwinyi mito, an dong abia ao ki kany abikobo ka mukene. ci ada ogwalpok a woko ki i wi cere cito i dog kulu. Ogwalpok cito nongo lum mogo i dog kulu cocokke, waco ni, 'Man kede koni an abed cok i dog kulu kaka eni kaka ma lum ojimo iye, koni dok lyec bino ka yella. An dong ba, peko eni lyeca aye okella. Kene dong cito bedo dong wa ka ma ngic dong wa i pii-ni dong an acito abedi, pien ni kobedi caane dong an alworo koma, diki mere dok anywalo lutinina, lyec dok bino nyono wek an gira adony dok abedo i pii, ento lyec binongo an ka ma akobo iye. Ada, ogwal pok donyo woko i pii bwolo, cito bedo gire ka pii dong kikome i kom pii kikome. Pe obedo miti pa ogwal pok man ni obed i pii. Pressure ma tye bot lyec en ocwalo ogwal pok wa i pii. So, Lyec bene dong ngo camo mere wea wek kong an acit bene ka amat pii kong. Lyec cako yenyo ka ma pii tye iye lyec cito ci ingeyo gin oweko ineno ogwal poke bedo aye idog pii a ki i pii bedo aye idog pii ni nongo tye eno ni tye ka kuro inen ka lyec dok pud obilube ci ogwal pok ca ma tye idog pii okate ki i pii tye idog pii i ya ada lyec otuco oneno lyec o ki cen wa inen kong man dok pud obino ka yenya tinwa kany tin dong wan ilyec. Lyec en waco ni en lagingi dong i kora ni wek tin wane lyec ci i ada ogwal pok gire dokke i dog pii kare mudok i dog pii lyec bino lyec gac gac gac gac ki pii ogwal pok mere okwang mere cital lamasta ryac ryac ci wa i um lyec ocito donyo ki i um lyec kare mudonyo i um lyec-ci lyec oyuto ki i pii wa yweyo ne dok pe tye arwata dong Ngo mudonyo i uma? Ci lyec cito mere i kor yat mo cako goyo ume, cako goyo ume. En a goyo umene ogwal pok meter ameda wa i ot ume kunu. Lyec ogoyo ume onongo ni gin dong tye ka bino wa i akaka kaka kakany. Aa, lyec owaco, lyec dong goyo mere wa ki wiye. Gum marac cwer cwiny omako lyec, lyec ogoyo wiye o, lyec opoto kene lyeny, lyec oto oko. I kare ma lyec oto, pien ingeyo yweyo pa lyec bene dong pe tye maber, bene tye amyete gin okato ma nyuto dong peko aryo ma lyec tye iye pe tye ka yweyo maber, tye ka goyo wiye ni wek gin okati o, lyec opoto oko lyeny oto oko. Ogwal pok dong oyumo, dong odugo odok i pii, wa in, wa in-ni dong wan ni kegi. Co I kare ma dong lyec luwote bino, gunongo kor gwal pok, ci guwacci, E, eni nyeri ma bino ki nyono lutinine oweny-nyi ba? Ngo ma myero kitim? Ya eno ba, wun ma wucito ka mato pii, ka wubimato pii, wutim ber pe wumat pii ki i doge. Omyero wudony wa i dyere ka wumat pii, pienni wan dong watye lumone ki ogwal pok. En ma weko in ineno lyec ka odonyo i pii, lyec myero ecit wa i dye pii ka mato pii. Lyec pe ye mato pii ki i doge pien ni mona i kin gin gugwal pok. Gin eno ni pwod tye o matwal ba. Man aye gin ma nongo lutino pe gingeyo wa jo madongo mukene pe gingeyo. Gin mukelo mona i kin lyec gin ogwal pok eno. Oweko Acholi waco ni ogwal pok tidi. lyec dit. Ento gin ma ca mukene ogwal pok timo i kom lyec pe yot. Eni pwonyowa ni pe dok ca mukene ibed ka yelo ngat moni ni kome titidi, oo ngati laming, lavilej mo ata, onyo dano mo ma be pe ki kit ginone mo keken. In pe ingeyo. Eni pwonyowa Tit latinni, tit ki family member ni, tit ki ngat mo keken ni pe ica ngati mo kede titidi. Pe ibica ngati mo kede pe okwano. Pe ibica ngati mo kede lacan. Pe ibica ngati mo kede lato wang. Pe ibica ngati mo kede lagoro. Pien ni in pe ingeyo ca ma loloka bibedo i kwone. Man aye pwony ma amiyo i kin moni ma tye i kin ogwal pok gin ki lyec gin muweko lyec oneko ogwal pok gin muweko ogwal pok oneko lyec pi tyen lok enoni an apwoyo jujoka malo abino mere ki gwoko wun ka ma wun wutye iye KD Christo Ama lapwony kaka lami ngec ma tye wan pud watye Ka piny oru, abila nongo tye kedwa. Piny oyutu, abila nongo tye kedwa kaka lwor. Lumone gibito oko, luleng cwiny bidong. Dok lumone bito wa i tibugi, luleng cwinygi bigak makwo wa i tibugi. Jujokke malo, omegiwa ki lumegiwa, Lubanga ogwokwu, abila mugwoko kwariwa ototo-ti ogwok wun.